Ɔdɔfoɔ, obi bɛka sɛ deɛn na ɛrekɔ so sei? Eye sister Martha ɔse ɔntwe ma ɔbaa Tiwa nnɛ ntwe ma no kyena so ɔde despite anim bɛtwitwiri fam sɛ Tiwa ɔnim nyansa na ɔmmu adeɛ a ɛma ɔfa ma ɔsɛe Kwame despite so ɔnkɔfa ne papa na ɔmfa no mɛsi media yi so sister Martha se ɔntwe ma Tiwa nnɛ o ɔntwe ma no kyena montiee Yo, yɛbɛkyerɛ sɛ tiktok aso wobɛtu yɛn mu bi, kwaseɛ mpanin, adɛn na wagyimi koraa saa,

Mo gyimi gyimi saa mo mo bi mo firi hefa ah mo yɛ adeɛ yɛ sɛ is too much nti mo pɛ sɛ maame no num aduro ngu ansa na mo ahu sɛ you people aduro yi too much mo pɛ sɛ maame no ɔnka na ano aduro ngu kwasia yɛ di atam wo kunu kwasia mpanin no yɛahye na bɛsi mu bi wo kunu kwasia mpanin no yɛatwe na bɛsi mu bi ɛna mo gyimi kura saa ɛna mo gyimi kura saa.

Na wo kwasia ba te sɛ wo wo eke bɛka asɛ ase ɛna menya wo ho mmerɛ ɛna kwasia yɛbɛkyerɛ mo sɛ mobɛto yɛ aweɛ wo deɛ fa wo gyimi ɛbra ha sei na ka bɛto wo pe adɛn na mo mu bi ma gyimi gyimi koraa saa asɛm wei baeɛ woaka bi ɛyɛ twa so wo se mentwa so wo kyekye aa kyekye aa kyekye afei deɛ ɔma mo ma yɛ adwuma yɛ wɔ Ghana ha sei ɔbaa ti hɔ a wo ni kyɛ asrɛ ntwi mfa abo ɔbaa ti hɔ a wo papa kasia ntwi mfa abo ate Aboa fun waseɛ gyimi gyimi. Anaa mo feel sɛ nipa yɛ din wɔ app no so nti mo feel sɛ obi suro mo wahu mo feel sɛ nipa yɛ din wɔ app no so ɛnɛ na nipa sesa o na ka wo kwaseaba te sɛ ka wo deɛ mirika kɔ pɛ dwane afiri app no so wo kwaseaba te sɛ wo ka wo deɛ mirika dwane afiri app no so waseɛ gyimi gyimi ah adeɛ na wagyimi koraa saa Mo yɛ adeɛ yɛ nyina hɛ asɛm wei bae sister ama wahu sɛ me maka bi po a me platform so da because ɛmaa mmienu no a ɔmo involve no nyina no me mehu no sɛ ɛmaa mmienu no nyina obia abrɛ maame no abrɛ odwo broni abrɛ obia abrɛ nti deɛ anyansafoɔ a nka mo wɔ mu no momma ɔdɔ ne ans kyɛsɛ nkwadaa no nti

Ɔdɔfoɔ, ɛnea na kyerɛ sɛ Sista Martha na ɛkɔtiee no baeɛ no, according to wɔn mu, wɔn se dadeɛ so aba, sɛbi n'agyapadeɛ, mekyerɛ a, ne, ne, ne kɔtedɔm bɛtɔ abɔnten so, social media so, Tiwaa de mmirika kɔporoporo ho, dadeɛ so aba na ɔyere, ɔkɔporoporo ho, ɛfa ɛne papa no woeɛ kɔtɔ awareɛ so, enti sɛ nka ɔdɔ buroni tɔ awareɛ so a, nka ne haw no deɛ he, asɛm no moaka bi a montwa so, mo ntwa so na mode Ghana mpaninfoɔ anim reyɛ fɔm, kyɛsɛ mode mpaninfoɔ no anim nyinaa refɔle fɔle asɛm wei mu, Sister Martha se ɔntwe ma Tiwa nnɛ ntwe ma no kyena, ɔbɛkyerɛ no bosome aduan mu aburoo na yɛresan atwa Daddy Lumba asɛm no yɛde kɔwura 2026 o, yɛde kɔwura 2026 asɛm no ɛtoɔ nyɛ ntwae afe koraa na asan apagya eii boy.